a niŋ wula ti bɔhim Dagbani yilinima ka n-kul lahi yina ni nti tuɣi Naa Gariba Kurigbɛɣu ŋɔ maa ŋumaŋuma yɛligu yɛn karila sana, Dabirigu nyɛvili daŋ fabila ni o zuɣu n-yaara o shee m-bɛra, maligi n-di luri ku ŋmani saa, napɔŋ nɔbi n-di zaŋ ti nyahi mɔri. Naa Gariba, Dagbaŋ yaa a nanim zaa, ŋun dɔɣi bihi n-nyaŋ ba. Lala ŋɔ zuɣu o bihi n-di nama. Nyahi Dagbaŋ yaa naa kam to amaa o bihi ayi ko n-daa paai ya n-di zibilim ni o nyɛla n dani.

ka ti yaba ni a garibu ŋɔ maa ka o ku zaa bihi ayi ka bi daa paai yɛn di di zuɣuya ni a gariba zuu daa niŋa sabigi ni a mahimi bilibili kondo zuu kam maa daa ku pa leega tingbani dapali ku galiŋ guŋ mɔɣu ni waligi n lɛbi o tuha ka o yɛma daŋla n ŋmabu da zaɣa lan bini dirigu yuuni ku paai suli yɛm biɛri ku gari wuni so nyɛ bia n kpiri wari ka buɣim mali pali o ma puli n diri yiɣibu yiɣibu. Naa Garba Zuppiya daa nyɛla Zuluɣalana Adiri Karili kurugu ko bɔbili kpam. Bipuɣigu baɣ yuli n-doli wɔbigu ka o mali li gabina kom m-pali yuya ŋmana m-booi li. Naa Garba dari kpani daa nyɛla tampiŋ lan mahi mi. Balim balim ku ŋmani kpiɔŋ biɛɣu din sɔɣiri chana ku libigi nolɔɣu suliga n-zaŋ zɔŋ bia. Kuŋ ni ŋmɛri tiŋa di yɛn ŋmɛla saa zuɣu ŋun bi chɛ chilima. ku wum yɛlli ni a Garba Biira lan nyɛla Savelugu Naa alahaʒi ŋɔ maa, Yan Fantani bia Tanjɛrinsi n-gbi voya baɣili Garinsi ka bɛ kpe m-paɣi wuni. Yuŋ kɔbigu bɔrila buni ka biɛɣu zaɣ yini kari ka ti deei nasara. Naa Garba Biira lan nyɛla Tiyɔla Savelugu Naa zibilim ŋɔ maa kɔrikɔɣisi n-daŋ tɔɣu noli ka ziŋkpambi tarigi garibu. Ban laɣindira, bɛ ku baŋ kura, yiŋ yɔbili ku booi tari,

ka di ni amushe n kpee ni ŋma ya biɛri bi niŋ labisi ku maai suhi dɛdɛ ku mali saawara ŋun doɣi gbiɣu ŋun doɣi suligu ni torili naa garaba bia kpa tiŋ lana a ni maali ʒini gbiŋ wum yɛlimaŋli yɛlimaŋli wumbu to pam naa garaba bia kpa tiŋ lana zibiliŋ kpakpili n deei piɛri niŋdi ʒiɛliʒiɛli o garifuni bi nya o Naa Garba bia, kpatiŋ lana asimaani gungona kumsi ku ŋmani saa, alibarika bia ku galimi o nyɔɣira. Naa Garba bia, diya lana asimaani soongi n-di baa samli n-zaŋ kpe mɔ kari waa ni. Baa ni o gulila mɔ kari waa taabu dali, o yɛn buɣila sampala la n-tabili o saŋkura la. Naa Garba bia, Gushena Asimaani Naa Gariba bia Gushena Asimaani Gumbɔrigi Naa Naa Gariba bia Mɛɣiŋlan yini fa Zabzuɣulan yini fa Yɛzulilan yini fa N nyin taachi biri chɛ sa Ka a niɛ zaɣ viɛlli dana ka o chaŋ paɣa wuni Naa Gariba bia Zakwesi lan bahi kari Naa Gariba bia. Zakwesi lan dan ba, Mi ʒiɛ gbaai zunzuaŋ chɛliya zaŋ bala m-bari li. Naa Gariba bia. Zakwesi lan da wara. Nandan kpe daa ku kari jilima, pololi baŋ ku nahim. Jaande a ŋubira nyin yɛn la luɣ a yɛla ka chɛ di nya gbuna ŋuna a ku nya li. Naa Garba Biya ti yo naa m-mɔro wahu ʒiɛɣu m-paai sarigili ni ka tia nima boli boli naa Garba Biya ti yo naa Sagbani bini kam nyaɣisi noli ni yɛlimaŋli ko n-kuli gari.

Naa Garba Biya noli naa gaani Naa Garba Biya tampiŋ lan mushi Naa Garba Biya zanduli lan mushi kundun wɔbigu n-lu biligi ni ka baa yɛn yaagi o zaŋ taali di ŋuna Naa Garba Biya ni yuui biligi ni

kuli shɛli mini tandaɣili ban daa zabiri kpɛŋ zuɣu ka naazili nim ban damdara aya ni bi chɛ ba ka bi paai kuligi ni bee bi paai kuligi ni tandaɣi yi kpalim kuligi ni ka kuli shɛli bili n du a yi nyɛ maa di chɛmi a ni yɛn nyɛ salima bi ŋmaligi tumba kpa dari kuli saɣam bini naa gariba bia naa n dan jɛngbarigu ŋɔ maa wuntaŋ biri wuntaŋ a bi sɔŋ ka yɛn kpabo ka zaŋ ka ti nya Naa Garba bia daa lahi di zaŋgbaliŋ ka ti booni o Zaŋgbali Naa Andani. Zaŋgbali Naa Andani ka luɣ Adiisa bia. Di noma zaŋ taali Bina Sanzirigu n-ʒiri o ʒili. Ʒilima ʒilima m-bi nya ʒiina. Suunyama ni Bina lana ŋɔ Baba Yamusa Pakpaŋ bia ni o niŋ ʒiina ka niŋ suura. Naa Garba bia. Zaŋgbal Naa Gaani Zaŋgbal Naa Gaani kuli n kuli duri zoli ka namiɛɣu bɛ lari ni ban kpɛ ŋarim di lala kpiimba Naa Garba Bihi bi daa galisiya pam di zuɣu zibilim ni o nyɛla andana maa paɣa bi lɛɣi bia ka ba n dɔɣi ka bu lɛli lahaʒimi n dani yaa naawuni kuli di nam saha shɛli o daa kuli kpɛ ka ti yina n chaŋ ni o ti sɔɣi zɔhi O ti yɛn paai na yili bila o bi lahi baŋ ni o paɣaba soya domi kaya daa gbubi la Dagbaŋ na shɛba ni n dani yaa naa di bini n tim o paɣa ka naayi chɛ ban kuli yu ka bi ti n dani yaa naa paɣa bi daa galisi la ni bi ka n dani yaa naa daa mali paɣaba pam maa di zuɣu yi bi yɛli ti yaba naa zanjina o daa mali la paɣaba kɔbiga paɣaba ŋmani n bala. din zuɣu ka bɛ yɛn buɣisi Dagɔrili ka yɛli o yaa ni paɣ bi kɔbigi zaŋjimbila ni naa zaŋjina ka o bɔri ni o sɔŋ a dɔlimi naa zaŋjina daa malila paɣ bi kɔbiga ti yɛm naa Gariba ŋɔ maa ni o daa malila paɣ bi kɔbiga ni pia ka di kɔŋko hali ti yaba naa mahimaŋ kuri paɣ bi pi sɔpɔin ka o daa zali Sabiwu naa Yaakubu ŋun bɛnkpaŋ paɣ bi pihi nahi ka o daa zali ka di naa dam ni paɣaba kobga ni pihinu ka o daa zali amaa wo n daa ti yɛn kana paɣaba pihinu wo ni a wo n daa kpalim o dundoŋ ni n yɛn kpuɣi n liba bi ni daa mali paɣabu shɛm n zaŋ vona n moro ŋuni n kuli yuli ka n dali dali ŋo paɣaba piiya ni apoin ka o daa ʒɛya sagani ku n yu saa naɣala saa n jɛm yɛlo ti ku tooi kali kpuɣi n liba ŋo bi paɣaba ni daa nyɛ shɛm ka di naa maham maŋ n kuli yuli kana ŋo paɣaba pishi ni ayobu di zuɣu ka yaɣ a nanim maa ka bi daa zani paɣa maa dizuɣu a yi yuli n dani yaɣ a ni a yi di ni a yɛbi kpuɣu ni ata lan gbubili o tirola paɣa ŋun ka bi booni napaɣa ŋun yaɣ a ni a yi la ni a kpɛo a yi la ŋun ka bi booni napaɣa gulambi la ni a yɛbi gu shɛli na ka o gba ti di n dani yaɣ a ni a paɣa ŋun ka bi booni napaɣa boɣa paanu la ka naa chɛ dimabina ka o ti ni dani yaai naa paɣa ŋun ka bi bo napaɣa ŋun nyɛ wee maa ka yɛn baba ka o ti ni dani yaai naa paɣa ŋun ka bi booni wula napaɣa daalab maa ka naa chɛ yɛn na kohi naa o gba yi tiri ni dani yaai naa paɣa napaɣa yibila na ti ku tooi kalli ka naan chɛ ban suhu ku yu ka bi ti n daŋ yaai ni a paɣa saha shɛli ni a yɛbi gu shɛli na a wara a kpɛ katinɛ n yina n zaŋ hali ni o nini ti nyɛ gu shɛɣu o ni tooi bari paai paɣaba apɔin n ti shee gu shɛɣu keenim ni daa tiro n bala maa din daa bɛ din lahi kani maa lala zuɣu daa chɛmi ka Dagbaŋ gbuɣum liba ŋo ka paɣaba ŋuna hal ka naan chɛ o yi di n kuna o ni ni tooi gbahi paɣa shab ka bi biɛni naa yɛb gushɛ naa o gbahari paɣaba naa yɛb sunsoni naa o gbahari paɣaba naa yɛb yɛli zolilana o gbahari paɣaba Naayab gu kpɛna o gbahiri paɣaba naayab toli na o gbahiri paɣaba naayab kuŋbu na bin biɛbi na ka o gbahiri paɣaba naa ba kpɛma kari na o gbahiri paɣaba naa ba kpɛma yooi na o gbahiri paɣaba naa ba piri meŋ na ka o gbahiri paɣaba dinzuɣu na palo yiri a di saha sheli. Biraajee ni paɣasara bi chɛni ni yula yulibu dama bin piriba bansi ban ti chɛ katiŋ kpɛribi ŋɔ maa a ni zumdi na a ni zooi ti yaba ni a gariba Gushaɣu nim n daa too napaɣa buɣa paanu maa lala napaɣa buɣa paanu ŋɔ maa ka o daa kunna ni a gbɛ o a yili ka ʒi o piriŋga shab ni o ti zo ka o daa ʒina ni a gbɛ o a yili mi ban biɛni maa ka paŋ napaɣaba maa bi booni bi la napaɣa zuya bi zuɣu bi mali anfaani pam n ti dagbaŋ bilchi nima napaɣa buɣa paanu maa o ni daa kunna ka o ʒi o duu zuli na Ya shɛba yɛla ni o tuzobili n-daa nya o shɛba mi ni o piriŋga n-daa nya o ka o ʒi o paana ni a gbɛ waa yili ni a gariba n-daa dira o ni ʒi o maa na ka ni a gariba ŋɔ maa ka o mi kɔŋko Dagbaŋ bilichinnima maa bɛn ti che nanim ŋɔ maa. bi vihiri baɣisi pam n yi ti kani n paɣa ŋuni n bihi n yɛn zini du noli ŋɔ ka n bia ŋuni n yɛn ti zini n daa shɛɛ ŋɔ ka n kuri gbɛɣu ŋɔ ka di tɛɛ n nabili sala puuni lala ka bi daa vihira a yaba ni a garibu ŋɔ maa ka o daa vihi ka bi yiɛli o. noyi bɔri ni o ti kani ka o kuri dɔɣi maa ka di teei nabili viɛnyɛla ni paɣ so m-be ni a gbe waa yili o yi o paai paɣa o nyɛla napaɣ zuli a yi di baŋ a ni yɛn niŋ shɛm n-zaŋ o dɔɣi ka o kuri dɔɣi maa banditi yɛn gbubi Dagbaŋ n-ti nyin ni a gariba kuri dɔɣi ŋɔ Di saha o ni vihi ka di ti nyɛla napɔɣu buɣa paanu duu zuli la napɔɣu buɣa paanu ti zɔli bee o pirigi la n bala maa dagbamya ni wɔbigu vihi ni tana chi ka ŋuni n guli to o ni kuli nyɛ ni a gbɛ waa maa di zuɣu wɔri ayi dɔya o booni la o dapali bina ka bi ti ŋmahindi o ka naan yi booni lala napɔɣu buɣa paanu duu bia maa paɣasarili n daa nyɛ o ka o gba kpɛna n ti sɔŋ ŋmahindi ni a gariba. ka Naa Garba kpahindi o. Laa ni ka o daa be hali ka o ti biri paɣa ka Naa Garba ka o pa che ka o ko n-ko kpɛri na nti ŋmahindi o domi o ni bɔri shɛm maa zuɣu ka o pa booni o kɔŋko maa. Din naan shɛli ka o ti kpɛri na ka a yɛm Naa Garba ŋumaŋuma yɛligu din kari sana dabirigu nyɛvili daŋ fabila ni o zuɣu n-yaara. o puuni n biɛra maligi niŋ di ku ŋmani saa napoŋ ni o bindi zaŋ ti nyaɣa mori n yuli pa bia paɣa sarili laa saha maa ka a yaba ni a gariba ka o daa pa bori o ni yɛn niŋ shɛm n zaŋ o leegi o paɣa din yɛn ti chɛ ka o kuri dɔɣu maa ka di tiɛ bi luɣu ni yɛn tibili wum ti yaba ni a gariba o tuuntumsa n yɛri a ŋɔ maa na paɣi buɣi paanu maa ŋuni daa dɔɣi naa zibili n ba damda la fa naan dan jɛn gbariga o dɔɣimi yɛtɔɣa ka n yɛn yɛli ŋɔ laa duu zuli maa nyɛ ŋuni daa dɔɣi o ka naa Garba naa yɛn boogi o bolibu maa shee ka o ti zaŋ o niŋ o paɣa ka o kpuɣi puli o ni kpuɣi puli maa. Lala saha o duula ŋun pun malila puli chiri ata ni a zulilim ban damda puli n bala maa ka o mi kpuɣi puli chiri yini domi naa gariba ni daa kuli zaŋ o baŋ paɣa lala saha dabiɛm n daa beni di yɔri yoo ka puli ti pili yibina ka napaɣa buɣa paanu bahi o ka bɔn be ka a malila puu ŋɔ. Bapirinima luɣiyiŋga tibili wum yɛlli ka o kuli naya niŋ waɣiligu ni labina yinoyino yɛlizuɣu jɛra ni niŋ yɛndana Bagurina.